Al ihsaanu ma'a Allaah, Ihsaanni bakka lamatti hirama, innis tola oolinsa ummata, khalqii, uumaa wajjiin tola oolanii fi tola oolinsa Rabbiin wajji haala gaariin jiraatan. Ihsaanni khalqii wajjiin tola ooludha maali yoo jettan, 1 bazla nadaa, bazlu nadaa,

fuula isaa isa diriiru. Rasuulli keenna salawaatu Rabbi wa salaamuhu alayhi gabricha Islaamaa nama Muslimaa tokko fuula isaa keessa laaluun, fuula isaa keessa arguun akka waan itti sadaqateeti sadaqaa isaa taate jedhan. Ka lammeessu al-ihsaanu ma'allaah Rabbii wajjiin tola dalaguu, Suni maali? Ihsaanni Rabbii wajjiin dalaguun, an ta'budallaha, ati Rabbii kee gabbaru, ka'annaka taraah, akka waan is agartuutti, fa'in lam takun taraah, yoo ka Rabbillee hin garre taate, fa'innahu yaraaka, inni si arga. Waan taheef, akka waan Rabbii si argaa jirutti wayta ibaadaa dalagan, wayta salaatan, wayta sadaqatan, akka waan Rabbi arganitti,

Itti aansee haadhaaf abbatti tola ooluu, keessattuu wayta isaan dulluma bayan, wayta isaan dadhabbii gaarii kidbatti hajaman tolatti ooluu Rabbi dirqama bartaniitiin hin godhe. Ammas wamin alhadiisi, hadiisa irraa Inna Allaaha kataba alihsaana alaa kulli shay, Rabbiin keenna tola ooluu waa mara irratti akka tola oollu dirqama godhee jira. Fa'iizaa qataltum fa'ahsinul qitla yoo waa ajjeeftan jedhe Rasuulli Rabbii nama gartanii ajjeechan isaa malu horii horii azaa nama godhu bineensa azaa nama godhu ka gartanii tiniin duuba halaal ta'u isa firra ajjeesun Fa'iizaa qataltum yoo gartanii waa ajjeeftan fa'ahsinul qitla ajjeechaa san tolchaa jedha Rasuulli Rabbii. Ruuhii ittiin dheeressinaa akka keessaa baasu taasisaa jedhan.

Albee isaa sirritti akka gartaniitiin duuba waa muruu dandeettutti haa qaratu jee rasuulli keenna alayhi salaatu wassalaam. Walyurih zabihatah. Haa hafuuraa baafachiisuu qalma isaa san. Waan qalu san dafee akka ruuhiin keessaa cittu haa taasisu jedhan. Albee doomaa itti riguudhaan qalbii isaa akka gartanii azaan goone. Wahaazaa minal ihsaan. Kuni tola oolu waan gartanii ajjeesan san irraa tola oolurraayyi kana fa'atu jira jecha hadiisa kana muslimtu odeesse ra'afatullaahi azza wajalla gara laafinna rabbii keennaa ihsaana rabbii keenaa irraa anna allaha kataba alihsaana alaa kulli shay waa marat tola oolu hayawaanat tola oolu namatti tola oolu mukat tola oolu rabbiin keenna dirqama taayise

haala horiin biraa isa ilaalaa ilaaluun biratti akka hin gorraane jedhan maaliif jennaan haazaa min baabil ihsaani tola itti oolu akka gartaniitiin hin duuba horiin sun hin yaaddoofne irraa godhuudha kanaaf ihsaanni baabni isaa bal'aa wanni gartaniitiin hin duuba ihsaanatti rarra'u waa baay'ee min mahaasinil islaam Toliinsa gartanii Islaamummaa irraayi. Rabbiin keenna, Inna Allaaha ya'muru bil-'adli, Rabbi qaceellotti, waan qajeellotti Rabbi nama ajaja. Wal-ihsaani, tolattillee Rabbi nama ajaja, tola akka dalaganitti Rabbi nama ajaja. Wajaa'a fii hadiisi Abii Zarri Jundub ibnu Junaada, Ani Nabii Sallallaahu aleyhi wa sallam,

gara sanitti toltuu isaa bal'ifachuu guddifachuu isarraa jiraata akkasuma alhadiisu alihsaanu fi baabi hawaasi baabni isaa baabni gartanii ihsaanaa bal'aa obboleeyyan kiyya waa yeroo gabaabduu tanatti haasanii keessaa ba'anii miti akkasuma hadiisa keessatti dhufee jira dakalet imra'atun fi hirra rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubartii takka dubbatanii jiran Dubartii sababa gartanii adurree takkaatiif ibidda seente. Dakalat imra'atun fi hirra habasatha. Adurree tana fuutee hiite. Laahiya tarakatha ta'akulhaa min kashaashil ard. Isiin tuni adurree tana gadhiiftee akka waa guurattu, akka hantuuta fayyadamtu, akka waan garagaraa fayyadamtu hin goone. hiitee waan nyaattu waan dhuydu itti hin kennine baaba ihsaanaa irraa fagaattee sababa kanaan warra ibiddaa irraa taate jedhan akkasuma faallaa kanaa dubartiin takka zaaniyaa jedhan badii dalayduu beekamtuudha Sababa saree dheebotte, saree dheebotte, kanatti gartee kophee ufii baafattee bi'irii keessa gadi buutee kophee isaa ufii san bishaan guuttee kortee ol baatee bishaan obaafatte jedhan saree kana obaafattee fashakara allaha laha rabbi isii galatoonfate fagafara laha Isii tanaa Rabbi isii araarame jedhan. Wa haadha min baabil ihsaan. Kun tola oolinsa gartaniitiin duuba hayawaanat tola oolu irraayi Rabbi zanbii isii ka duraan badii dalaydu zanbii isii san Rabbi isii dhiise obboleeyyan kiyya. Kanaaf baabni gartanii tola oolinsaa haddiin qabu hasriin qabu

Fikiraa goonee xiinxallee silaa yaadnee yaadan eenyunuu biyya duniyaa kanatti osoo hin argamne biyyaaf sanyiirraa dhalatu nam tokkollee hin filanne makluuqni kun bakka ofii barbaadeetti hin argamne rabbiin waan uume hin daganne mirgatti hin qabdu hin saanne. Rahmatummaa kee sanaani nu milkeessi duniyaa diinii. Bakka itti dhalachuu fedhu filachuu mirgan qabu waan qoodee uumeef hime ilaahin hikmaa qabu litaarafuu jedha kan namuu beekuu qabu rabbiin biratti caalaan kan sodaa isaa qabu